Assalamu alaykum. Mähriban, bize tomaşa edýän tomaşaçylar. Siz bizi mawy ekranyň içinde hoş gördüňiz. Biz hem sizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Elbetde, ilki bilen Ýetip gelýän Oraza baýramyňyzy tüýs ýürekden gutlaýas. Allajan ähli dilegleriňizi kabul etsin Hudaýjan. Indi biz bu promoý efiri, elbetde bu wideony näme üçin açdyk? Ýakynda ähli şu Wideo studiýalaryň arasynda, prodaksionlaryň arasynda, fotostudiýalaryň arasynda mini futbol boýunça çempionat geçirilýär. Bizem şoň on alty sanysyny ýygnadyk. Hawa. Elbetde häzir ilki bilen şoň häzir tanyşdyryş dabarasy häzir şunam žerebiýowka diýilýärmi şoňa, žerebiýowka. Žerebiýowka, žerebiýowkany men geçirýän, Ada Production-a-da aýratyn sag-bolsun aýdýan, şu maňa ynananlygy üçin, hawa, haramja oglan-da. Ýene bir gezek içinde primoý efir tarapyndan. Ýene-de, ýene bir gezek. Has doňupdyr arasynda, näme, nämäň gidip duranlygyny bilmän. Ýakynda ähli wideo, foto, production-laryň arasynda, studiýalaryň arasynda, Mini-futbol boýunça çempionat geçirilýär. Şu gün hem şoň žerebýowkasy. Jemi on alty sany wideo studiýalar bar. Häzir ilki bilen meň ýanymda atlar ýazyldy. Men ilki bilen häzir tanyşdyraýyn sizi. Birlençdi. Ada Production. Nu, birlenji özlerini ýazypdyrlar da, görüň. Görüň, düşnükli. Iň soňky ýazanda-da ýüzünde gulak ony Ada Production ýazyldy. Ada Production, ikinji Ak kepderi, Art Production, Ýedigen Wideo Studio, Ýagşy Show, K-Video, Jepbar Studio, Aşgabat Studio, DP Production, Toý Keşbi, Dream Film, Owazly Gije, Elwan Studio, Perwana Studio, Xenon i iň soňkusam Monachrom. Birhilek şol daşary ýurtda geçirilýär-ä bileň žerebýowka, şoňa meňzeýär bileňmi? Indi men häzir gysgajyk şertler bilen tanyş edýän. Ilki bilen Ähli komandalaryň dykgadyna! Hökmany suratda her bir oýnaýan oýunçyňyz öz işgäriňiz bolmaly. Ol hökmany suratda barlanjakdyr. Ondan ikinji bilen häzir biz bu žerebýowkany ine A, B, C, D gruppalara böldük. Ine şu görşüňiz ýaly. Ondan şu ýerde-de ine on alty sany komanda bar. Men häzir aňyrýama bakyp hökmany suratda birini saýlaryn. Hamana onda ilki bilen A gruppa, soň B gruppaň komandasy, C, C. E şeýdip gidýär, onuň dörtüsi saýlanandan soň, görşüňiz ýaly, onuň birinji bilen ikinji diňe başda gruppa açko sany boýunça ýaryşarlar. Hawa. Ondan soň ýam dörtden bir finala çykarlar, soň polfinal, ondan soň final bolar. Elbetde, bu geçiriljek ýaryşyň ähli abzoryny, başda diňe abzor bolar, diňe şol barada kim utdy, nähili geçdi, şolar barada gruppalaryň Kim saýlanmajykda, ýa-ki gruppawoý etapda diňe aýdyp bererler kim ýeňdi. Ana, ýöne dörtden bir polfinal bolanda hökmany suratda Ada Production sizi YouTube kanalyna tomaşa etmäne çagyrýar. Indi bu iki hepdäň dowamyna dagy çekermikä diýýäs. Onuň esasy şu wagt näme sowgat zat diýen bolmagyňyz mümkin. Owa, sowgat hiç zat paşti. Ýöne biz muny näme üçin geçirýäs? Ilki bilen saglyk. Owa, saglygy berkitmek. Ikinji bilen hem näme? Bu ähli studiýalar öz arasynda üýşseler, bu agzybirligiň nyşany. Ýöne onda-da boş goýmaýarlar. Oba, kim finalda ýeňse, göni şo taýda ýeňip, göni dürli dönere barýarlar-da, iýip-içip bilýärler. Oba, mugt, jok. Oba. Soňam näme, nä belent mebliň adyndanam göçme kubok berler. Göçme kubok bolanda näme, göçme diýlende her ýyl ondan öňe geçmeli. Diýmek, bu bäsleşigimiz her ýyl geçiriler diýip umyt edýäs, inşallah. Sudýalaram ine şu taýda bar gezip öler ine özlerine soradym kim siz diýsem gowy oýnaýas diýdiler futboly öň raýonda zatda gowy tanalyp ýörüs diýdiler ady näme Eziz Eziz Eziz Ähli productionlar siziň dykgadyňyza Eziz eken birinji sudýaňyz ady Sen adyň näme Eziz Eziz Eziz Eziz Aý karaşip men onda bara aýtjak ya biri gowy edi biri ýaman edi. Kimiň bagtyna düşjek belli däl. Onda hakykatdan hem sudýalarymyzam ýurdumyzda öňdebaryjy komandalaryň tälimçileri. Indi žerebiýowkamyza başlabereliň atam. Başlabereliň. Hemme podrobny men-ä düşündirip aýtdym, hawa, şertlerini düşündirdim. Indi ilki bilen men hemmäňize ýasny bolar ýaly, ine şunuň içinde komandalar bar. Men indi dökeýin şuny. Ştaýk. Ine. I garaýyn. Ine. O näme o powar bara. Süýt bişirýär. Awa. Burak. Indem Ilki bilen A gruppa. Gitdikmi? A gruppa birinjisi, B gruppa birinjisi, C. Hmm.
Häzir Ilki bilen A gruppaň birlençisini saýlaýas, soň B gruppaň, soň C, D. Ondan soň eýýäm ikinjisini saýlap başlaýas indikide. Ilki bilen A gruppaň birlençisi. Aýt, aýt. Ak kepderi. Aha. Ak kepderi alın mı? Ak kepderi bolun. Şimdi, şimdi bunu şu taşıkta koyan.

Indi näme beýle gürlän bolýaň? DP Production. B gruppaň birleşdi DP Production. Aha. Men seredýän däldim. S gruppaň birlenişdi. Xenon. Be. Ýöne gowy çykyp barýar-a. Ýagşy! Ýagşy! Kim bilen çykaraýyn, ýagşy? Elwar studio.

Oňmady, oňmady. Indi A gruppaň ikinjisi. Jepbar Production. A gruppaň ikinji komandasy. Indi B gruppaň ikinji komandasy. Zlatilni ädir bularda birinji bilen Üçünji komanda oýnar, ikinji bilen dördünji komanda oýnar, şeýle. Toy keşbi. B gruppaň ikinji komandasy Toy keşbi. Hmm. Awa hemmiz bil birek birek bilen. Ne üçin? Ha, we. Başla.

Indi A gruppaň üçünji komandasy. Şu wagt ýörite bizde ýakyn wagtda häzir nesip bolsa Orazada video prodakşnlaryň Fotostudiýalaryň arasynda mini-futbol boýunça çempionat geçirilýär. Şoňam žerebiýowkasy, ona jemi on alty sany wideo, foto studiýalar gatnaşýar. Kim ýeňse baýragy hiç zat. Umuman, şu taýda ähli bir tanalýan wideo studiýalar bar. Şu wagt ine görşüňiz ýaly, ine şu wagt žerebiýowka gidip dur. Ikinji. Komandalar saýlandy. Indi A gruppaň üçünji komandasy. Eger-de pramoý efirdäkiler göresiňiz gelýän bolsa, pramoý efiriň başyna geçiň. Ana, şonda görüp bilersiňiz. A gruppaň üçünji komandasy. Dream Film. Jepbar Production gaýtdy öýdýän-ä. Ýöne Jepbaryňkylaram gowy ne bolmaly. Jepbar gaýrat et. Juventus bilen Barselonanyň arasynda K video. B gruppaň üçünji komandasy. B gruppaň üçünji komandasy. S gruppaň üçünji komandasy. Hey, A-da öýdýän, ha?

Art Production. Ay siz iň soňky çykyşa goýdyň. Tak. Iň soňky komandalar her gruppaň. A gruppaň iň soňky komandasy. Ebir hilek.

Iki sany komanda galdy. Çepini açmalymy, sagy, sag eli bilen komandany açmalymy? Haýsysyny? Çep, birinji çep diýip ýazylar şu wagt. Çep.
Eýwa! Aşgabat studio! Aşgabat studio! Eý, iň soňky bädiňki! Muny etçi, etjek bolsaňam bar-a. Bolan-ow. Elbetde, iň soňky studiýada Ada Production, elbetde. Ow, Ada Production. Ine, görşüňiz ýaly, şu wagt žerebeowka geçdi. Ine, ýörite dört sany gruppa bölündi. Görşüňiz ýaly, şu taýda ýene bir gezek ýatlatýan Ada Production, Ak kepderi Art Production, Ýedigen wideo studiýasy, Ýagşy Show Elis Production, HK Wideo Jepbar, Aşgabat, DP Production, Toý keşbi, Dream Film, Owazly gije, Elwan Studio, Perwana Iksanan, Monochrom. Ähliňize üstünlik arzuw edýäs. Ýörite grafigini size aýdarlar haçan oýnuň boljagyny. Indi želateline hökman suratda her gruppa her her kim birek birek bilen oýnaşmaly. Hawa ýöne ilkinji oýunlar hökman suratda e, birinji bilen üçünji, ikinji bilen dördünji oýnaşarlar. Ýöne hemmesi gruppada birek birek bilen oýnaşmaly. O her gruppadan hem iki sanysy saýlanýar. E, iki sanysynam Olar dörtden bir finala çykýarlar. Dörtden bir final, pol final, final oýunlaryny hökman suratda Ada Productionyň YouTube kanalyndan tomaşa edip bilersiňiz. Onda näme hemmäňize üstünlik arzuw edýäs. Inşallah nesip bolsa şular ýaly Çempion bolalarynda-da men baryp şeýdip kuboklaryny berip gaýtmak nesip etsin. Boldy, şunluk bilen hem žerebiýowkamyzy tamamlaýas. Janyňyz sag bolsun, ýene bir gezek orazaňyz kabul bolsun.